ברוכים הבאים, ברוכים הבאים צו די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס וואס איז מיין גיפט פאר דיך לכבוד חנוכה, און היינט גיימיר אונז רעדן פון די צווייטע פרינסיפל פון סוקסעס, וויטש איז, נעווער טעיק נאו פאר ען ענסער. אונז האמיר נישט קיין השגה וויפיל א מענטש קען אנקומען אסאך מאל און ער האלט אזוי קלאוס אנצוקומען צו ווי ער דארף אנקומען אבער ער געבט אויף צו שנעל. איך דערמאן מיך פון זייער אסאך מאל האב איך א קינד ער וועט מיך פרעגן טאטי איך דארף דאס, טאטי איך דארף יענץ, און איך קען ענטפערן ניין, און די קינד העט אן אנהייבן צו מוטשענען, טאטי פליז גיב מיך עס, איך דארף א לאלי, פליז גיב מיך די מתנה, און איך וועל זאגן ניין, טאטי דו פארשטייסט נישט, דו ווייסט ווי שטארק איך דארף עס, אלע מיינע פרענדס האבן עס, און איך וועל זאגן ניין. נאכדעם זאגט די קינד, טאטי, כ'זאג דיך צו אז אויב דו גייסט מיך עס געבן, גיי איך זיין אזוי און אזוי וואויל, גיי איך מיך פארהערן דאס, גיי איך לערנען אזוי פלייסיג, און וכו' וכו'. און איך פאנג אן צו טראכטן, אפשר זאל איך שוין זאגן יא? אבער איך זאג נאכנישט יא, איך זאג ניין, און די קינד דרייט זיך אויס און גייט אוועק. איין מאל די קינד וואלט עס נאך געבעטן, מאסט פראבעבלי וואלט עס די קינד באקומען. דו האסט נישט קיין השגה וויפיל מאל דו האלטסט ביים טון א זאך און דו האלטסט ממש ביים מצליח זיין און דו האסט געפלאפט פאר עס, האסט געפעלט, ס'איז נישט געגאנגען איין מאל, ס'איז נישט געגאנגען נאכאמאל, נאכאמאל, פינף מאל איז עס נישט געגאנגען, האסט באקומען פינף מאל ניין'ס, האסט געטרייט צו מאכן א סעיל, האסט געטרייט צו ווערן גוט אין א זאך וואס דו לערנסט דיך, למשל אפשענס אינקאם, צו מאכן פעסיוו אינקאם מיט אפשענס וואס איך טיעטש פאר מענטשן, און עס האט געפעלט א האר, ווייל וואלסטו אריינגעלייגט נאך איין מינוט, נאך איין שעה, וואלסטו אנגעקומען צו עס, אבער דו האסט אויפגעגעבן צו שנעל. נעם קיינמאל נישט נאו פאר א ענטפער, נישט פון אנדערע מענטשן, און נישט פון דיר אליין. ווען דו זאגסט פאר דיך, איך קען נישט דאס, האסטו דאך געזאגט ניין. ענטפער פאר דיר, עקסקיוז מי, איי דאנט טעיק נאו פאר אן ענסער. און דאס איז געווען איינס פון די זאכן, כ'האב געפילט אז מענטשן דארפן אסיסטענט מיט עס, ווייל זיי געבן צו שנעל אויף, האב איך אים פארדעם אינטערדארסט די טווענטי פייוו הונדערט דאלער א מאנט אין אפשענס אינקאם, צו העלפן א מענטש זאל קענען קומען פון אנפאנג חודש ביז סוף חודש, און זען עקזעקטלי וואס איך טו כדי צו דזשענערעיטן, בעזר השם ער גייט פרובירן צו דזשענערעיטן, טווענטי פייוו הונדערט דאלער אין אינקאם פאר די מאנט אוו דזשענוערי, און נאכדעם גייט מען עס טון פאר די פאלאווינג מאנט ווי די קענסט זעהן אונטן אינפארמעישן אין די פי עס סעקשן אין די אימעיל, באט ריגארדלעס צו די גייסט אונז דזשוינען דארט אדער נישט, געדענק וואס איך זאג דיר דא, נעווער! כ'מיין צו זאגן נעווער עווער טעיק נאו פאר אן ענסער! א פרייליכן חנוכה און איך האף דיך צו זעהן אם ירצה השם אין פרינסיפעל טרי פון די סעווען פרינסיפעלס אוו סוקסעס.